Goggles.
Salam.
Salam, salam gadirli işleşler. Biziň şu günki söhbetdeşligimize hoş geldiňiz. Biziň bu günki söhbetdeşligimiziň spikeri Maral Owezowa. Maral Owezowa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinde işleýär. Salam Maral. Salam, salam.
Gowmysyňyz?
Özüňiz barada birazajyk aýdyp beräýseňiz we bu günki söhbetdeşligiňiziň näme baradadygyny şeýer edip bilseňiz.
Bor, hökman. Sag boluň, näzik. Salam hemme, hemmelere salam. Meň söhbetdeşligimize, söhbetdeşligime gireniňiz üçin köp sag boluň. Şu günki söhbetdeşligim şahsy brendiňi gurmak we iş söhbetdeşligine taýýarlyk görmek barada gürrüň etjekdim. Özüm barada gysgaça aýtsam, men Türkmenistanyň Balkanabat şäherinde dokuzynjy, on dokuzynjy mekdebinde okap, soň Flex programmadan San Antonioda exchange programma gatnaşdym. Onsoň şo programmadan soň Türkmenistana yzyma gelip, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda okadym. Ondan soňam indi men iş işimi başladym we Şlumbirre diýen kompaniýada Balkanabatda, soň Dubaýda, soň Liwiýada, soň ýene-de öz Aşgabat şäherimizde işgärler bölüminiň içinde her her hili işleri işlerde işledim. Trening ýöretdim, payroll supervisor boldum, HR manager boldum. Şu wagtky mahalla compensation manager diýen işde işleýän we Hýuston, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Hýuston diýen şäherinde işleýän. Indi şu günki berjek prezentasiýam üç bölümden ybarat. birinjiden öz şahsy brendiňi gurmak barada, iş mümkinçilikleri gözlemek barada we iş söhbetdeşligine nähili taýýarlanmaly diýen kömek eder ýaly käbir maslahatlar bermegi beresim gelýär. Indi brend identity diýilýän iňlis dilinde söz bar. Türkmençe şahsy brend diýip diýseň bolýar. Indi siz özüňizi gowy tanamaly, özüňiziň bilim derejäňizi, iş tejribäňizi, şahsy häsiýetleriňizi, Gowy taraplaryňyzy, kemçilikleriňizi gowy tanamaly. Umuman, özüňiziň şahsy portfolýoňyza ýa-da şahsy brendiňize nämeler girýändigine doly düşünmeli. Şahsy brend bu siziň markaňyz. Edil awtoulaglarda bolşy ýaly, adamlaryň içinde hem brend, marka diýen düşünje ýerlikli gelýär. Ine, mysal üçin, Toyota markasy dünýäde öz hili we çydamlygy bilen tapawutlanýar, bu işewür maşyn. Mercedes bolsa, owadan we klassiki dizaýny bilen tapawutlanýar, bu elit ulaglaryň biri. Adamlaryň arasynda hem şahsy häsiýetlere görä özboluşly brendler bar. Mysal üçin. Ýokary bilimli, finans ugrunda okan adamlary öz kwalifikasiýasy görä saýlaňda, ýigrimi sany finansistleň arasynda edaralar özüne has laýyk gelýän kandidatlary ýa dalaşgärleri saýlaýarlar. Ine, dalaşgär diýmek, kandidat diýmek. Işe kabul etmek üçin edaralar öz wezipesini ýerine ýetirmek üçin gerek bolan taraplary, doly beýan edýärler. Synag we gepleşik arkaly has ukyply we has laýyk gelýän dalaşgärleri saýlaýarlar. Indi siz şu wagt iş gözleýän bolsaňyz ýa işiňizi üýtgetjek bolýan bolsaňyz, meni başga adamlardan ýa başga kandidatlardan tapawutlandyrjak zat näme diýip pikirlenmeli. Siz edara nähili peýda getirip bilersiňiz. Siziň işe ýerine ýetirmek ukybyňyz, okuw bilimiňiz ýa iş tejribäňiz sizi başga dalaşgärlere görä has ukyply edýämi? Bolmaýan bolsa, nämeler ýetenok? Mysal üçin, meniň öz ýagdaýymda men magistr bilimi, bilim derejesini almadyk. Ýöne meniň 15 ýyl iş tejribäm bar. Magistr okuwyny okamak maňa wajypmy? Elbetde, magistr derejesini alsam, meniň şahsy brendimiň güýçlügi has artar. Güýçli we abraýly şahsy brendi gurmak aňsat zat däl we bu bir günüň işi, bir günüň içinde ediläýjek zat däl. Öz maksadyňyza ýetmek üçin öňdegörüjiligiňiz tertipli we sabyrly bolmagyňyz zerur. Indi şahsy brendiňizi nähili gurmaly? Öz şahsyýetiňizi dogry görkezýän şahsy brendiňiz gurmak üçin ilki bilen özüňiz özüňiziň kimdigine düşünmeli, özüňizi gowy tanamaly, öz güýçli taraplaryňyza we gowşak taraplaryňyza doly göz ýetirmeli. Özüňizi soraň, Işiň haýsy ugurlarynda men öňde barýan? Haýsy zatlary men gowy ýerine ýetirýän we haýsy zatlarda men kynçylyk çekýän? Meni nämeler iterýär, näme motiwasiýa, motiwasiýam nämeden ýokarlanýar? Meniň haýsy häsiýetlerimi adamlar öwýär? Haýsy işleri ýerine ýetirmek üçin men başgalardan kömek soraýan? Haýsy işleri höwes bilen başlaýan we haýsy işlerden boldugyça gaça durjak borýan? Haýsy işleri näçe etsem-de ýadawlyk duýman, sagat sanawyny ýitirip uzak wagtlap işläp bilýän? Bu soraglara jogap bermäge kynçylyk çekýän bolsaňyz, dost-ýarlaryňyzdan, maşgalaňyzdan, işdeşleriňizden ýa kursdaşlaryňyzdan kömek soraň. Sizi häsiýetlendirmegiňizi haýyş ediň. Haçan-da siz özüňiz özüňize doly analiz edip, gowy düşüneniňizden soň, şahsy brendi gurup bilersiňiz. Şahsy brendiňiz edil söwda markasy ýaly. Karýeraňyzyň ösmegi bilen üýtgemegi mümkin. Menden maslahat belli bir ugry saýlap we şol ugurda ösmäge ýardam etjek işlere ymtyljak boluň. Şahsy brendiňiz häzirki wagtda kimdigiňizi görkezýär we geljekde kimiň kim bolup biljegiňizi görkezýär. Özüňiz tanaňyzdan soň öz ukyply taraplaryňyza doly düşünip, kem ýetýän häsiýetleriňiziň üstünde işläň. Bäş ýa-da on ýyldan soň nirede bolmagy isleýäňiz? Şolar ýaly zatlar barada pikirleniň. Şol maksadyňyza ýetmek üçin etmeli ädimleri kesgitläp başlaň. Men näme etmeli, haýsy zatlary öwrenip başlamaly diýip pikirleniň. Öz şahsy brendiňiziň haýsy auditoriýa tanatjak bolýaňyz? Indi mysal getirsem, eger-de siz daşary ýurt kompaniýasynda işlejek bolsaňyz, fransuz kompaniýasynda mysal üçin işlejek bolsaňyz, fransuz dilinde gürläp bilseňiz size köp kömek eder. Ýerli hususy edarasyna işe girmek isleýän bolsaňyz, şol edara barada, alyp barýan işleri barada umumy maglumat toplap, öz stiliňizi şoňa görä sazlaň. Daşary ýurtda işlemek üçin işe tabşyrýan bolsaňyz, LinkedIn profaýlyňyz hökmän bolaýmaly. Sebäbi segsen ýedi prosent rekruterler LinkedIn-i ulanýar. Köplenç LinkedIn arkaly işe tabşyryp iş gözläp bilersiňiz. Ýöne iş teklipnamalardan başga, öz döreden zatlaryňyzy internet arkaly hem görkezip bolýar. Mysal üçin, siz grafik dizaýner bolýan bolsaňyz, websaýt ýa portfolio arkaly öz işiňiziň hilini görkezip bilersiňiz. Ýa köýnek, ýaka, fasonlary Instagram arkaly hilini görkezip, şo saýlan ugruňyza görä, öz işiňizi hem web saýtdan ýa instagramdan hem görkezip bolunýar. Saýlan ugruňyzda iş pudaga tabşyrýan edaraň hususy görnüşine görä şahsy brendiňizi şoňa laýyk getirjek boluň. Iňlisçe aýdylyşy ýaly tailor your message to your audience or craft your story to your audience. Indi öz karýeraňyz haýsy ugra gidirjegiňizi düşüneňizden soň, şol ugurda öňdebaryjy hünärmen adamlar barada öwreniň. Olary sosial ulgamlarynda, LinkedIn bolsun, ýa Instagram, ýa Twitter-de yzarlaň. Üstünlige ýetip bilen adamlary gözläň. Şol derejä nähili ýetendikleri barada öwreniň. Ýokary hilli, ýokary derejede bolan hünärmenleri tanamasaňyz, olaryň deňine ýetip, nädip ýetip bilersiňiz? Eger-de siz işe girjek bolýan bolsaňyz, şol pudakda işleýän ökde hünärmenler barada öwreniň. Mysal üçin, internet ulgamyna işe girmäne ymtylýanlar türkmenistanly IT ugrunda öňe çykan ökde hünärmenleri tanaýmaly. Türkmen dilini Google Translate programmasynda gurmana gatnaşan adamlar kimler? Ýa App in the Air diýen app döreden Baýram Annakow şolar ýaly hünärmenler barada biraz öwrenmeli. Olar şol derejä we maksadyna nähili ýetdiler? Ne getiren mysalym Türkmenistana degişli. Ýöne ondan başga dünýäniň belli IT hünärmenleri Kimler? Olar nämeleri döretdiler? Nähili üstünliklere ýetdiler? Işlejek bolýan ulgamyňyz barada köp taraplaýyn öwrenmeli. Bu ulgamda işleýän adamlar bilen gürleşiň, olara her tüýsli soraglary berip, işlejek ugruňyz barada jikme-jik öwreniň. Saýlan ulgamyňyzda professional guramalar hem bolmagy mümkin. Şol guramalary şol guramalara girjek bolup, işjeň gatnaşjak boluň we, mysal üçin, nebit-gaz ulgamynda işleýänler, SPE, Society of Petroleum Engineers, nebit-gaz inženerleriň guramasy bar. Şol gurama girip, alyp barýan çärelere Şu guramaň alyp barýan çärelerine gatnaşsaňyz, bu pudakda bolup geçýän täze gyzykly zatlar barada öwrenip bilersiňiz. Şol pudakda işleýän tanyşlaryňyzy artdyryň. Haçan-da olarda iş wezipesi açylanda, olar sizi ýadyna salyp, iş hödürmekleri hödürlemekleri mümkin. Indi ýene bir tarap bar, elevator pitch. diýlen iňlis dilinde düşünje bar. Şu özüňiz barada indi gowy düşündiňiz. 30 ýa 60 sekundyň içinde özüňiz barada doly beýan edip biljek gysgaça gürrüňdeşlik taýýarlap bilersiňizmi? Şuňa lift gürrüňdeşligi diýilýär, ýa elevator pitch diýilýär. Edil liftde uly başlyk bilen ýokarky etaždan aşak düşýän mahalyňyzda özüňize reklama edip biläýjek çykyş diýen düşünje diýseň bolýar. Bu gysgaça we siziň üýtgeşik taraplaryňyzy takyk beýan edýän mazmun bolmaly. Adamlar bilen gatnaşmaly. Öz tanaýan adamlaryňyzyň üsti bilen tanyşlaryňyzy artdyrmaly. Özüňiz, pikirleriňiz, eger-de siz özüňiz, özüňizem pikirleniň. Eger-de siz edaraň başlygy bolan bolsaňyz, öz edaraňyz üçin işgär gözleseňiz, ilki kandidatlaň arasynda biri näbelli Ony hiç kim tananok. Ikinji kandidat bolsa bir işgäriňiziň öňki kursdaşy we şol işgäriňiz ol barada gowy zatlar aýdýar. Bu iki kandidadyň ukyplary deň gelýän bolsa, siz haýsysyny saýlarsyňyz? Dünýä statistikasyna görä, segsen bäş prosent işler tanyş network arkaly tanalýar. Rekomendasiýa hatlary ýa türkmen dilinde hödürnama hatlary juda wajypdyr. Öz işlän ýeriňizden, başlygyňyzdan, ýa-da okan ýeriňizden, dekanyňyzdan, mugallymyňyzdan hödürnama, rekomendasiýa hatyny aljak boluň. Internetde bilşiňiz ýaly rewýu, adamlar galdyrýar. Mysal üçin, restoranlar ýa oteller barada müşderiler hyzmat hiline baha berýärler, onlaýn baha berýärler. Başga adamlaryň size berýän bahasy siziň brendiňiziň abraýyny galdyrýar we sizi başgalardan tapawutlandyrýar. Bilşiňize görä, LinkedIn-de hem review endorsement diýilýän zat bar. Endorsement belli bir hünäriňizi ýa ukybyňyzy endorse edip bolýar. Sizi endorse kim edip biler? Öňki başlygyňyz ýa uniwersitetiňiziň professory endorse edip biler. Olar bilen gürleşseňiz, goşmaça salgy, rekomendasiýa gerek bolan ýagdaýynda ýüz tutup bolar ýaly öňünden gürleşiň. Onlaýn we sosial media ulgamlarda profil döredip, özüňiz hünärmen şekiliňizi doly beýan etmeli. LinkedIn-de goýýan suratyňyz professional düşürilen surat sizi has gowy häsiýetlendirmeli. Indi deňiz ýakasynda ýüzmek kostýumynda düşürilen surat sizi professional tarapdan görkezmez. Ýa-da zenan maşgalary ýüzlerine köp kraska çalnan suratlary goýsalar, ol hem ýerlikli gelenok. Goýan suratyňyz sada, professional egin-eşikli bolmaly. Hökmän suratda galstuk kostýum geýmek gerek däl, goýýan suratyňyz öz brendiňize laýyk laýyk gelip sazlaşmaly. Indi siziň ösdügiňizçe şahsy brendiňiz kämilleşer. Kämilleş kämilleşdirigiçe siz gaýtadan öz brendiňi brendiňizi döretmeli bolarsyňyz. Siz bilimiňizi, tejribäňizi artdyryň artdyrýaňyz. Şoňa görä hem şahsy brendiňi täzelemeli. Dürli adamlar bilen tanşyp, täze aragatnaşyk mümkinçilikleri tapyp, karýeraňyzda ösýän wagtyňyz, şoňa görä şahsy brendiňizi täzeläp sazlaň. Professional durmuşyňyzy görkezýän, üýtgeşik tapawutlandyrýan, sizi bähbitli görkezýän brendi döretmek, şo brendi döretmekden çekinmäň. Indi siz özüňiz özüňize reklama etmesiňiz, etmeseňiz size hiç kim reklama etmez. Indi iş mümkinçilikleri nähili gözlemek diýen temada biraz açyk gürrüňdeşlik geçireýli. Her bir açylan wezipä işe arza tabşyrýan adam köp. Siz şol tabşyrýan adamlaryň arasynda tapawutlanmaly we sizi söhbetdeşlige çagyrar ýaly etmeli. Ilki bilen, isleýän käriň, käriňizi saýlanyňyzdan soň, esasan hem ýokary bilimi ýaňyrak gutaran ýaş hünärmenler ýa iş ugruny üýtgetjek bolýan adamlar üçin wajyp zat, rekomendasiýa hatlary toplaň, özüňize maksat tutuň. Goýýan maksadyňyza ýetmek üçin gerek bolan ädimler kesgitläň. Şol maksada ýetmek üçin haýsy professional häsiýetler gerek? Olar sizde barmy? Kim kim kem gelýän häsiýetleriňiz şu kem gelýän häsiýetleriňiziň üstünden işlemeli. Iş mümkinçilikleri has netijeli gözlemek üçin bir ugurda we tertipli işlemeli. Günde näçe sagat ýa-da hepdede haýsy günleriniň dowamynda iş gözlemek ugrunda geçirerin diýip pikirleniň. Siziň rezýumeňiz ýa CV-ňiz täzelenen bolmaly. Eger-de sizde rezýume bolmadyk ýagdaýynda, Ony döretmek üçin onlaýn nusgalaryny tapyp bilersiňiz. Iki-üç adamdan rekomendasiýa hatlaryny taýyn edip goýuň. Iş beriji soran mahalynda üpjün edmäge taýýar bolar ýaly şu rekomendasiýa hatlary taýýar bolsun. Onlaýn profiliňiziň täzelendirin. sen indi mysal üçin onlaýn öň ýa rezumeňizi eden bolsaňyz şu täze rezumeni ýazyň arza tabşyran işiňiz we geçen söhbetdeşlikleriňiziň bellisini belli belli we belligin bellisini alyp käbir adamlar ýörite iş gözlemek üçin aýratyn email akkaunty hem açýarlar dost-ýarlaryňyzdan, maşgalalaryňyzdan, işgär işdeşleriňizden ýa başga bir hünärmenlerden siziň rezumeňizi ýa CV-ňizi okamana haýyş ediň. Başga adam okan ýagdaýynda ýalňyşyk tapylan bolsa, düzeltmäge mümkinçilik berýär. Ýa umumy maslahat bermäge-de mümkinçilik berýär. Mysal üçin şu rezümäňiziň şu bölümini üýtgediň ýa şeýleräk ýazyň diýip size maslahat bermekleri mümkin. Käbir adamlar bolsa ýörite professional rezüme ýazýan edaralara-da hem ýüz tutýarlar. Iş wezipeleri onlaýn gözleseňiz, onlaýn hem gözlemek bolýar. Ýöne ondan daşary daşary ýurt kompaniýalaryň resmi sahypalarynda hem Job Alert, Search Engine, LinkedIn, Career Fair, professional guramalaryň postlarynda hem tapyp bolýar. Gündelik ýa-da hepdelik iş duýduryşlaryna e-mail arkaly ýazylyşmak bolýar. metbugat gazetlerde hem iş bildirişleri tapmak mümkin. Daşary ýurtda esasan internet arkaly iş gözlenilýär. Rezümeňizi ýüz tutan her bir işiňize laýyklaşdyryň. Arzaňyzy tabşyraňyzdan öň siz gyzyklandyrýan wezipäniň bildirişini doly talaplaryny doly ünsli okaň. Onda bellenilen talaplary doly gözden geçirip, eger-de ony okaňyzdan soň ine menä bar ukyplam laýyk gelýär diýip, şondan soň işe tabşyrybermeli. Şol wezipä degişli ukybyňyz, tejribäňiz, ölçenip bolýan üstünlikleri siz özüňiz şolar barada görkezmeli. Köplenç rezümede okuw we iş tejribe bölümini üýtgetmän saklasaňyz bolýar, ýöne goşmaça maglumaty, siziň häsiýetleri, iş wezipesine laýyk gelýän zatlary goşmaça goşsaňyzam. hem bolýar. Gyzyklandyran wezipeleri tapaňyzdan soň, işe arza tabşyran edara barada öwreniň. Bu edaraň işi, medeniýeti, ýerine ýetirýän hyzmatlary, işleýän adamlary, näçe adam sany we şuňa meňzeş maglumatlary toplaň. Bu maglumatlar söhbetdeşlik etapyna geçeniňizde hem size köp kömek eder. Kämahal halan wezipäňiziň talaplaryna doly laýyk gelmeseňiz-de, arzaňyzy onda-da tabşyryň diýip meň pikirim şeýle. Käwagt iş berijileri kä wezipelere çalt öwrenýän höwesli hünärmenleri işe alaslary gelýär we özleri treninglerden olary geçirip, okadýar. So Inglizce apply even if you're not 100% match. Use that opportunity to apply for those jobs even if you're not 100% match. Indi siziň maksatlaryňyz kompaniýanyň maksatlaryna ne derejede laýyk gelýändigini görkeziň. Işe tabşyran edarada Tanaýan adamlaryňyz bolsa, olar bilen gürleşiň we edarada barada edara barada öwrenjek boluň. Adamlar bilen aragatnaşyk saklamak we onlaýn we şahsy görnüşde professional aragatnaşyklary ösdürmek zerur zat. Sebäbi adamlar bilen mysal üçin seminarda ýa-da çärelerde ýa-da duşuşyklarda söhbetdeşlikler başlasaňyz, käbir iş mümkinçilikleri barada öwrenip bilersiňiz. Ýa-da şol belli bir pudakda işlemek, işleýändigiňiz barada olara aýdyň. Belki bir ýerde iş mümkinçiligi barada olar bilseler, size soň hem habar ýetirip bilerler. Statistika görä, segsen bäş prosent işler tanyş ýa network arkaly tapylýar. To ýest indi şu wagt internet arkaly däl-de, indi birinden eşitdim, biri aýtyp berdi ýa-da bir tanyşym şeýle ýerde iş bar diýip habar berilende segsen bäş prosent işler indi network arkaly tapylýar. Söhbetdeşlige taýýarlanaňyzda, umumy beriläýjek soraglary toplajak boluň. Şol soraglara hem jogabyny taýýarlaň. Beriläýjek soraglara söhbetdeşlige çagyrylmazdan ozal jogabyny bermäge taýýarlyk görüň. Tanyşyňyz bilen praktis, terjibe, tejribe söhbetdeşligi geçiriň. Söhbetdeşlikde şoňa näçe gowy taýýarlansaňyz, şonça hem has ynamly we şo söhbetdeşligiň dowamynda rahat bolarsyňyz. Iş söhbetdeşligiňden soň işe alýan menejere minnetdarlyk hatyny iberip bilersiňiz. Bir hepdeden soň olardan eşitmedik bolsaňyz, jaň ediň ýa-da e-mail iberiň. Jogaba garaşýan mahalyňyzda iş gözlegiňizi dowam ediň. Indi şu bir işe tabşyrdym, indi oturyp garaşmaň-da, başga işleri seredip, şu iş gözlegiňizi dowam ediň. Indi eger-de siz ýokary bilimli, ýaňyrak gutaran ýaş hünärmen bolsaňyz, ýa iş ugruny, karýerany üýtgedýän bolsaňyz, iş tapmak üçin iş tejribäňiz kemräk gelmegi mümkin. Şular ýaly ýagdaýda praktika we wolontýorlyk işine tabşyrmak gerek bolaýmagy mümkin. Bu size täze mümkinçilikleri açma, açyp, indi mysal üçin men institutda okaýan mahalymda tölenmeýän praktikada işledim. Bu praktika maňa şol ulgamda işleýän adamlary tanamak, mümkinçiligini berdi. Şu zamanlarda siziň bilimiňizi artdyrmaga ýardam edýän onlaýn kurslary ýa seminarlary sypdyrmaly däl. Tejribäňizi we üstünlikleriňizi artdyranyňyzdan hem şu täze onlaýn kursdan geçdigiňizçe rezümeňizi rezümeňizi täzelendirin şu rezümede şu onlaýn kursdan geçdim diýip görkeziň. Indi men şu wagt söhbetdeşlige nähili taýýarlanmaly diýen bir azajyk gysgaça maslahatlar beresim gelýär. Söhbetdeşlige taýýarlyk görmek aňsat zat däl. Gowy taýýarlyk görmek üçin käbir esasy zatlary göz öňüne tutmaly. Işe tabşyrýan edara barada köp taraplaýyn öwreniň. Tabşyrýan iş we wezipäňiz bar talaplaryny gowy şo talaplaryna gowy düşüniň. Söhbetdeşligi alyp barjak kim bilen duşuşýanyňyzy biliň. Indi şu söhbetdeşlikde haýsy menejer ýa haýsy işgär kärhanaň haýsy işgäri söhbetdeşligi ýöreder şolar barada birazajyk öwrenseňizem gowy bolar. Umumy soralaýjak soraglara siz eýýäm jogabyny bermäge taýýar. Ýöne berýän jogaplaryňyz size degişli jogaplar bolmaly. Her kimiň standart jogaby däl-de, edil size özüňize degişli we siziň bu edarada we bu wezipede işlemäge höwes görkezýän hakyky jogaplar görkezip bolmaly. Indi käbir jogaplar standart jogaplar. Siz şu standart jogaplardan aýrada durmagy durmalylar. Sebäbi hemmeler şo bir jogap berseler, siz adam şol adamlaryň arasynda tapawutlandyrmarsyňyz. Söhbetdeşlige barýan adamlaryň köpüsi aljyraýar. Menem söhbetdeşlige giden mahalymda aljyraýardym. Söhbetdeşlik wagtynda alada ýa-da tolgunma ýüze çykanda özüňize kontrol ýitirýäňiz. Netijede zerurlykdan has çalt gürlemegiňiz ýa-da ýalňyş jogaplar bermegiňiz mümkin. Soraglara howlukman, doly pikirlenip jogap beriň. Kämahal beren, berlen soragy gaýtalaň. Şo gaýtaýa, gaýtalaýan mahalyňyzda jogabyny pikir etmäne özüňize wagt tapynýaňyz, wagt, goşmaça wagt edinýäňiz. Siziň gürleýşiňiz. Özüňizi alyp barşyňyz, beden diliňiz we ulanýan sözleriňiz juda wajypdyr. Dogry sözleri ulanmak we pikiriňizi dogry beýan etmek üstünlikli söhbetdeşligi geçirmek üçin zerur zatlardyr. Jogap bereniňizde-de gysgaça jogap beriň. Uzyn, köp sözli sözlemler ulansaňyz, diňleýjiň ünsüni ýitirmäňize mümkin şo ýitirmegiňize ýetirip bilmegi mümkin. Diňe pikiriňizi subut etjek bolanyňyzda uzyn jogap berip bilersiňiz. Ýöne oňardygyňyzça gysgaça jogap beriň. Siz hem söhbetdeşligiň dowamynda sorag berip bilersiňiz. Ýöne sorajak soraglaryňyzy öňünden taýýarlaň. Mock interview diýen zatda düşünje bar. ýa tejribe interwýusy geçirmek sizi söhbetdeşlige taýýarlanmaga kömek eder. Ine, öz tanşyňyz ýa dost-ýarlaryňyz bilen probny interwýu ýaly geçirseňiz size kömek eder. Gürläniňizde ynamly gürlemeli. Bu işe ýerine ýetirmek ukybyňyza ynanýandygyňyzy görkezýär. Sebäbi siz özüňiz ynamly gürlemeseňiz, siz şu işi-de ýerine ýetirip bilmersiňiz diýen ýaly görkezer. Gürlemeli wagtynda gürlemeli, diňlemeli wagtynda diňlemäni oňarmaly. Siz söhbetdeşligiňizi doly diňleseňiz, dogry sorag bermäge we dogry jogap bermäge mümkinçilikler berer. Sorag-jogapdan başga, Siziň özüňizi alyp barşyňyzy, oturşyňyz, geýýän geýimiňiz, gözme-göz bakyşyňyz, bularyň hemmesi söhbetdeşligiňize täsir edýär. Şeýle hem siziň çalt ýa-da haýal gürläýşiňiz, siziň sesiňiz, sesiňiziň äheňi juda wajypdyr. Hatda gapydan giren mahalyňyzda ynamly ýöreýşiňiz, haýyrly bakyşyňyz, salamlaşaňyzda el tutuşyňyz, bulaň hemmesi täsir edýär. Iş göz iş gözlemekde ýa-da karýera ösdürmek üçin ýörite wagt belläň. Meniň işimde bir kärdeşim her iki hepdede Anna gününi dynç alyş, otpusk edip alýardy. Şeýdibem, aýda iki günüň dowamynda öz bilimini ösdürmek üçin onlaýn kurs geçýärdi. Öz maksadyňyzy göz öňünde tutup, goşmaça bilim, tejribe almaga çalyşjak boluň. Mysal üçin. siz finans bölüminiň başlygy bolmagy maksat edinseňiz, indiki ýyl haýsy zatlary öwrenmeli? Bäş ýylyň dowamynda nämeleri öwrenip başarmaly diýen pikirler bolmaly. Öwrenmek we ösmek mümkinçiligini hiç haçan elden gidirmäň. Karýerany ösdürmäge kömek etjek okuw mümkinçiklerini, kurslary ýa-da seminarlary tapjak boluň. Edaraňyzyň içinde we daşynda liderler bilen gatnaşjak boluň. Iş bilen baglanyşykly konferensiýalara gatnaşyň we beýleki wakalar barada öwreniň. Siziň tanyşlaryňyz näçe köp bolsa, network näçe uly bolsa, şonça-da üstünlik gazanan beýlekilerden öwrenip bilersiňiz. Karýeranyň mümkinçilikleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin kärdeşleriňiz ýa-da ýolbaşçylaryňyz bilen gürrüňdeşlikleri geçiriň. Adamlar adamlara sorag beren mahalyňda olar adatça maslahat bermäge taýýar diýip elmydama taýýar diýip men-ä pikir edýän. Iň esasy pikirleň biri maksat goýunmak we şol maksada başga zatlara ünsüňi çekmän, ünsüňi bölmän ýöremek, ýetmek bu wajyp zatlar. Bir ýylda ýa-da bäş ýylda nirede bolmak isleýäňiz? Elbetde hemme zady planlaşdyryp bolanok. Ýöne karýeraňyzyň ugruny takmynan bilip, şol ugurda diňe öňe, tertipli, çydamly, sabyrly ýöremäge çalyşmaly. Karýeraňyz ösdügiçe iş mümkinçilikleri ýa iş wezipeleri azalýar. Şoň üçin biz hemişe öwrenip, täze bilim, tejribe almana ymtylmaly. Ösmek mümkinçilikleri sypdyrmaly däl. Edaraňyzda ökde işçilerden öwrenmeli ýa başga iş wezipä geçmek Şu täze wezipeleri öwrenmäge ymtylmaly. Seminarlara, treninglara gatnaşmaly. Mysal üçin, neft-gaz inženeri goşmaça IT software öwrenip, öz brendini has güýçlendirip bilýär. Umuman, öz karýeraňyz barada yzygiderli pikir edip, ony ösdürmek üçin belli planlary goýup, şonuň üstünde yhlasly işlemeli.

The most certain way to succeed is always to try just one more time. Tomas Edisonyň aýdan sözleri Iň uly kemçiligimiz maksatdan dönmek. Üstünlik gazanmagyň iň belli usuly elmydama ýene bir gezek synanyşyp görmek diýip türkmen diline geçirseň bolýar. Menem şu gepleşigimizi ýa söhbetdeşligimizi şu bilen

Men özümem görýän öýdýän. Häzir stream ýardy geçireýin i soraglary soraglary görüp bileris. Siz özüňizi tanaň diýip belläp geçdiňiz. Köplenç ýagdaýda özümizi tanasakda köp işe gezek gelenine şübhe self doubt bolup bilýär. Şol şübhäni nädip aýryp bolar? Ora, siz özüňize ynanmasaňyz, onda kim ynanar? Hökman tarapdan indi siz özüňize ynanmaly. Özüňiz bilemok. Käbir adamlar bir wideo bar, men häzir YouTube-dan görkezmegim mümkin. Bir wideo bar, bir gyzjagaş Wannyň öňünde dur, gyzjagaş şo öz-özüne men iň akylly, iň owadan, iň gowy adam diýip özüne şeýdip gürläp özüni zat edýär-dä. Şoňa özüň et bolýan zat elbetde biz biz köpimiz aý men ony başarmaryn, aý ony edip bilmerin esasan hem aýal maşgalalar Erkek maşgala gara, erkeklere garaňda özüne zat ed, özüne göwün göwün ýetenok. Şol şol zatlardan özüňiz işlemeli bolýaňyz. Özüňiz seredip gowy düşünje zat. Indi meň gowy taraplam şeýle. Analiz etmeli, doly analiz etmeli. Elbetde, ýok ýerde ba diýmegem bolanok. Özüňiz, indi men okuwymy gowy gutardym, işimde başga adamlardan soraň. Siz özüňiz bilmeýän bolsaňyz, sizi tanaýan adamlar bilen gürleşiň we şolardan soraň, indi men, sen, siz meni nähili häsiýetlendirip bilýäňiz? Meň güýçli taraplam haýsy? Meň pesräk gelen taraplam haýsy? Şoň üstünde-de işläň. Bilemok, aňsat zat däl, ýöne özüňiz özüňize ynanmasaňyz, size başgalaram ynanmaz. Gowy sorag. Have a question, is it a good practice to ask HR why your application got rejected?

Söhbetdeşlikde beriljek Common Questions Examples nirden we nädip tapyp bolýar? Siziň maslahat berjek platformalaryňyz barmy? Umumy soraglary özüňiz pikirlenmeli bolýaňyz. Sebäbi her bir işde, her bir ulgamda başga bir soraglarym bolup biler. Mysal üçin, siz medisina ugrunda işleýän bolsaňyz, şo medisina degişliräk umumy soraglar tapmak, o şo soraglar neft, gaz ýa finans ugurdan tapawutly bolar. Ýöne özüňiz barada köp soralýan soraglar bolar, şahsy soraglar bolýar. Mysal üçin, Kynçylyk gören ýagdaýyňyz, şo kynçylykdan nähili çykdyňyz? Şo soraglar köp köp duş gelýär. Ýene-de indi siziň iň güýçli üç sany häsiýetiňiz we kem gelýän üç sany häsiýetiňiz. Indi şo üç häsiýetiň käbir adamlar men özüm şo soragy beremde kemçilik görýän üç häsiýetini aýtyp bilmeýän mahallar boldy. Şu aýtyp bilmeýän mahallaryna edil siz näme signal berýäňiz? Men iň perfect person, men men hiç kemçiligim ýok diýen ýaly görünýär. Şoň üçin hem şolar ýaly köplenç duşýan soraglar barada özüňiz pikirlenäýmeseňiz internetda tapylarmyka tapylmazmyka bilemok Google-a girip ýazyp görüň belki bir zat tapylar ýöne her bir işe degişli özüne degişli soraglar bolýar şahsy soraglar barada ýaňyja birki mysal getirdim şol tarapdanam pikirlenip görüň özüňiz öňündenem ýazyp görüň jogabynam ýazyp görüň ondan bir zatlar görersiňiz-de platformalaryňyz Barmy maslahat berjek pratformalaňyz? Men şo soraga kän düşünmedim. Platformalar LinkedIn ýaly platformalar bar. LinkedIniň içinde-de şo taýda köp treningler bar. Şolara gatnaşyň diýsem, meň pikirimçe professional platformalaryň iň gowusy LinkedIn. Okey, başga soraglar göreli. Gowy sorag. Siz elevator pitch barada belläp geçdiňiz. Biziň bilen bir elevator pitch example berip bilersiňizmi? Dogrymy aýtsam, özüm özümiň elevator pitchim ýok diýeýin-le. Ýöne men Üç şeýle-şeýle okuwda okan, şu wagt işleýän ýerimde şeýle-şeýle zatlary ýerine ýetirip bildim. Iki-üç ýylyň içinde iň pes wezipeden başlap, indi şu derejä ösüp bildim. Şeýle-şeýle uly proýektleri görkezýän diýip, Gysgaça özüňiz barada indi has güýçli gelýän häsiýetleriňiz barada aýtmaly bolýaňyzda. Edil example ýok, ýöne şo elevator pitchiňizde hökman indi sizi näme tapawutlandyrýar? Ýa okan ýeriňiz bolsa şo okuwyňyz barada aýtmaly ýa-da şu wagt işleýän ýeriňizde belli bir uly zatlary edip bilen bolsaňyz şo barada sizi zatda sizi reklama edäýjek zatlar barada aýtmaly bolýaňyzda indi mysal üçin ine men başlan mahalymda dogrymy aýtsam şunuň biržede bir peçi cash accountant iň zatda iň pes ýerde duran finanslaryň arasynda iň pes ýerde duran wezipe ýöne üç aýyň içinde men başga wezipä geçdim sebäbi edil men işimi, işimi nähili ýerine ýetirýänim göz görüp, şo maňa başga wezipe hödürlediler. Şolar ýaly zatlary barada gür aýtyp berseňiz, indi siziň potensialyňyzy görkezýäň. Any other, let's move to the next question. Islän kompaniýada işlemek. Islän kompaniýada işlemek üçin birnäçe gezek synanyşmak gerekmi ýa-da bir söhbetdeşlikden soň işe çagyrylmadyk bolsaň, diýmek, doly okap ýetişmedim, diýmek ol ýere ýene-de tabşyrmak geregi ýok. Meň pikirimçe tabşyrybermeli. Sebäbi mysal üçin wezipelerem dürli bolýar. Bir wezipä tabşyran bolsaňyz belki şo tabşyran wezipede sizden has ukyply adam bolmagy mümkin. Ikinji gezek tabşyraňyzda uje konkurensiýa başga bolýar. Belki şol bar kandidatlaryň arasynda siz iň ukyply kandidat bolmagyňyz mümkin. Şoň üçin meň pikirimçe bir gezek tabşyryp tabşyryp geçmedik bolsaňyz ikinji gezek tabşyryň synanyşyň. Tabşyr meň bara meň şeýle pikirim bar. Egerde meň elimden gelýänimi etmeli. Elimden bar gelýän zatlary edemden soň bolmadyk bolsa men özüm edip bilenimi etdim. Ýöne şo özüňiz tabşyrmadyk bolsaňyz soň bir bir iki günüň ýa üç günüň üç günden soň men tabşyran bolsam nähili bolardyka diýip pikir edip başlarsyňyz. Şoň üçin meň pikirimçe Eliňden, eliňizden edip bolýan ediň, tabşyryp bolýan ýerde tabşyryň, okamaly bolýan, okap bolýan ýerde okaň. Ýöne öz eliňizde edip bilýäniňiz bar zatlary etjek boluň. Indiki sorag. What do you mostly pay attention to when interviewing candidates, except the ones you've mentioned?